Ӕрмӕст уыцы ӕвӕрӕнтӕм ма мах хъӕуы дӕгъӕл ссарын ӕмӕ базонын сын аккаг аргъ кӕнын. Куыд фӕзӕгъынц, къухы цы ис, уый цӕсты нӕ ахады. Куыд ӕмбӕлы, афтӕ сыл нӕ аудӕм. Ӕххӕст ма кӕнӕм цавӕрдӕр хицӕн ӕгъдӕуттӕ, фӕлӕ сын сӕ мидис кӕй нал зонӕм, уый аххосӕй бирӕ цӕуылдӕртыл нӕ къух систам. Афтӕмӕй та нӕ фыдӕлтӕ цыдӕриддӕр кодтой, алцӕмӕн дӕр уыд фидар зонындзинӕдтӕ ӕмӕ дуне ӕмбарынады бындур. Уыдон дзӕгъӕлы ницы кодтой. Уӕвгӕ, фыдӕлтӕ зӕгъгӕ куы фӕдзурӕм, уӕд нӕ цӕстытыл ауайынц фыццаджыдӕр, махмӕ хӕстӕгдӕр чи уыд, уыцы хӕхбӕсты ӕстдӕсӕм-ӕнудӕсӕм ӕнусты цӕрӕг мӕгуыр ирон адӕм. Скифты, аланты, хъобайнӕгты коймӕ та нӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕнӕм ӕрмӕст сӕ ӕрдхӕрӕны аивад. Фӕлӕ уымӕй арфдӕр, нӕ рагфыдӕлты миддунейыл, сӕ равзӕрдыл, сӕ зонындзинӕдтыл, се сфӕлдыстадыл мах нӕхи хъуыды кӕнын нӕ сахуыр кодтам. Ӕмӕ нӕ исчи чысыл хуымӕтӕг адӕм куы схоны, уӕд уыимӕ дӕр сразы вӕййӕм. Фӕлӕ ма ахъуыды кӕнӕм, кӕцы хуымӕтӕг адӕммӕ ис уыйбӕрц хӕзнатӕ, Цӕуылфӕнды куы дзурӕм, цыфӕнды куы райсӕм ирон ӕгъдӕуттӕй, алцӕмӕндӕр ахъуыдыгӕнгӕйӕ, уыдзӕн йӕхи арф уидаг, арф мидис. Уӕдӕ кӕд дзӕгъӕлы нӕ дзырдта Николай Рерих, «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои», зӕгъгӕ. Кӕд дзӕгъӕлы нӕ фыста йӕ цардӕмбал Елена Рерих, кӕй ӕрцӕудзӕн ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ ирон адӕм сӕ рагфыдӕлты равзӕрды зонындзинӕдты ӕмӕ царды тыххӕй ӕцӕгдзинад кӕд базондзысты. Бирӕ фарстатӕй сӕ бон мах ӕнӕмӕнг базонын, раргом кӕнын кӕй хъӕуы, ахӕмтӕ. Нӕ фыдӕлтӕ скифтӕ цӕугӕ цард цӕмӕн кодтой? Цы сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис нӕ кӕфтыты, не гъдӕутты, не взаджы? Цӕмӕн хъӕуы кувын ӕртӕ чъирийӕ, ӕртӕ ӕртӕдзыхонӕй ӕмӕ бӕгӕныйӕ? Цӕмӕн хсадтой чъириаг ӕмӕ ӕндӕртӕ? Уыцы фарстатӕй сӕ иутыл дзырдтам нӕ равдысты фыццаг хайы. Абон уыцы ныхас дарддӕр ахӕццӕ кӕндзысты нӕ равдысты сӕйраг архайджытӕ Дзуццаты Анатоли, Магкаты Людмилӕ ӕмӕ Гӕздӕнты Еленӕ.
Ирон ӕгъдау афтӕ уӕллӕуӕз цӕмӕн ис ам? Исчи зӕгъдзӕни, гьер, ирон ӕгъдау, ирон ӕгъдау кӕнын цымӕ гендер ницуал и мӕ ничуал и? Ирон ӕгъдауӕн нӕ тыххӕй уый мидӕг и, ӕмӕ уый ӕппӕт адӕмты ӕгъдӕуттӕм димӕ абаргӕ ӕппӕты тыхджындӕр дӕтты ӕрдзон миниуджытӕ, ӕрдзы закъонтӕ. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕй фосы ӕгъдӕуттӕм гӕсгӕ цардысты, цӕмӕй ӕрдзы закъонтӕ ма халой ӕмӕ сӕ ходон кӕй халӕм абон мӕнӕ экологон фарстатӕ, Мӕнӕ бирӕ фарстатӕ уыдон ӕлхынцъы хуызӕн кӕрӕдзиуыл баст сты, мӕ сӕ халын куы райдайай, иу ранӕй райдайы, уӕлӕ, дам, къӕдзӕхӕй иу гыццыл дур рахауы, стӕй зӕй рацӕуы. Афтӕ бындурон хъуыддаг куы базмӕлы йӕ бынатӕй ӕмӕ йӕ бынаты куы нуал вӕййы, уӕд иннӕ хъуыддӕгтӕ иууылдӕр сӕфт ӕрцӕуынц. Мӕ хӕрсӕфты хъуыддӕгтӕ та сты, Ӕртӕккӕ сыл бирӕ дзурӕн и, чызг йӕхи куыд дары, цы дзаумӕтты сыл, тӕккӕ уыдӕттыл дӕр дзурдзыстӕм. Цӕмӕннӕ йӕ буар ӕвдисӕн? Стӕй цӕмӕн кодтой нӕ фыдӕлтӕй фосы хъуыддаг, иу хъуыддаг, иннӕ хъуыддаг, цӕмӕн кодтой чъириаг ӕхсӕн Ералины ӕмӕ ахӕм фарстайы? Ӕмӕ мах хъуамӕ уыдон ӕвзарӕм энергетикон хуызыртӕ кӕнын, уыцы зонддзинӕдтӕ лӕвӕрд ӕрцыди ӕмӕ уыдоны цӕсты ӕркӕсгӕ чъириаг ӕхсӕн мах фыдӕлтӕ сонтмонды кувинаг нӕ кодтой, нывонд кодтой, нывонддӕр-иу ӕвзӕрст уыди цыдӕр хуызы. Уымӕй дарддӕр нывондимӕ уыди, нывонд раз ӕвзӕрдзыхӕй дзурӕн нӕ уыди. Стӕй уӕ чъириаг ӕхсӕн та хорӕн-иу йӕ хуыздӕр хай равзӕрстой, йӕ сыгъдӕгдӕр Ӕмӕ ӕз мӕ мады риййӕфтон ой кӕнгӕ. Бакодта-иу ӕндӕрхуызон дзаумӕттӕ, суанг ма мӕ не къухтыл урс бабаста мӕнӕ мӕнӕ дыс куыд уа, афтӕ рдӕг дыстӕ, нӕ? Урс куатӕ-иу бакодта урс ӕрбӕттӕн, мӕ-иу ныхсадта нӕ чъириӕгтӕ, мӕ сӕ-иу хус кодта, зӕхтӕ-иу байсӕрста нӕ кӕрт, байсӕрста-иу разӕй лыгӕй, Стӕй-иу гъӕдвон бон сыгъдӕг хӕцъилыл байтыдта ӕмӕ сӕ-иу бахус кодта. Ӕмӕ хосы чъирийӕ хъуамӕ макӕцы хойрагимӕ фемхӕццӕ уыдаид. Ӕмӕ уӕд сын бӕрстон ӕмӕ бӕттӕн-иу хъахъхъӕдтон сӕ цъиутӕй. Фӕлӕ куы райрӕзтӕн ӕмӕ куы базӕрондтӕн ӕмӕ мӕнӕ чингуытӕ кӕсын куы байдтон, стӕй ма ӕндӕр хабӕрттӕ дӕр куы бамбӕрстон, уӕдӕй бамбӕрстон, уый цы уыди. Уымӕн ӕмӕ Хуыцауы тых, хор хӕссы Хуыцауы тых тых-тыхджынӕй, тынг тыхджынӕй. Абон мӕнӕ, дам, иу мӕхъӕл хӕрам сты, стӕ хӕрам уый бӕрӕг дӕр нын нӕй, фӕлӕ, дам, нӕмыг Хуыцауы зӕхмӕ хаст ӕрцыди, цӕмӕй адӕмӕн уа лӕвӕрд тых, Хуыцауы тых, сӕ хуылфы уа. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ хойрагӕй кувын, раст загъта Анатолий, уымӕй тыхджындӕр дзы ницы и.

уыдонӕй тынг адард ацыдыстӕм уыцы хабӕрттӕй. Сывӕллон ирон хӕдзары куы райгуыры, фӕнды чызгонд, фӕнды лӕппу, уӕд абон ирон адӕммӕ куы байхъусайӕт, дын афтӕ кӕндзӕн, Ӕмӕ йе рмӕ сывӕллон крестить не скодтон, ӕмӕ йе рмӕ сывӕллон крещен ни'нӕу. Ай, ӕмӕ куынн ницуал ӕмбарыс дӕ ирон ӕгъдауӕн, дӕ, зӕгъӕм, сылыстӕг райгуырди сывӕллон, уӕд цы кусынц ирон адӕм? Ӕз кӕнын сын авдӕнбӕттӕн. Ё цы авдӕнбӕттӕн уӕй Хуыцауыл ӕй бафӕдзӕхсынц, уый дын фыццаг иу крест Хуыцауӕй. Стё та йын скӕнынц авд ав афӕдзы гуыл. Афӕдзы гуыл. Уыцы афӕдзы гуылдӕртӕ бабӕттынц Хуыцауы. Уый дын дыккаг крест. Цавӕр крестоннимӕ дӕ хъӕуы, ирон лӕг, кӕд ӕмӕ ты дӕ райгуыргӕ сывӕллонӕн, стӕй ма йын ӕртыккаг скӕнынц номывӕрд. Авдӕнбӕттӕн. Авдӕнбӕттӕн номывӕрд афӕдзыгуыл. Уый дын чызгӕн. Лӕппуйӕн цытӕ скӕнынц? Лӕппу куы райгуыры, уӕд ын скӕнынц фыццаджы дӕр номывӕрд, стӕй дын скӕнынц лӕппуйы куывд ӕмӕ йын йӕ мадӕлтӕ йӕ мады цӕгаты ӕрбахӕссынц кӕхц, ӕстыр ӕздыхт сыкъаджын фырӕй ӕрбахӕссынц, уый дын дыккаг хатт та крест райста сывӕллон, ӕртыккаг хатт дын скӕнынц афӕдзы гуыл. Ӕртӕ хатты ирон адӕм креститы скӕнынц сӕ сывӕллоны, ӕмӕ абон уыцы зонындзинӕдтӕ кӕй нал зонӕм. ӕмӕ кӕй нал кӕсӕм, ӕрмӕстдӕр ма сӕ кӕнгӕ кӕнӕм, фӕлӕ сын сӕ хъӕп кӕй нал ӕмбарӕм, уый тыххӕй абон хъӕр кӕнӕм, ӕмӕ ма сывӕллон крестит нӕу, фӕлӕ ма крестит нӕумӕ герой куыд у, Хуыцаумӕ йын куы вӕййы, уӕд ын йедмӕ цӕуӕни аргъуанмӕ, аргъуанмӕ уӕ бон у алы бон дӕр цӕуын, бон ӕртыгай хӕттытӕ, дӕсгай хӕттытӕ, фӕлӕ дзуары бынмӕ иу хатт бацӕуыс, уымӕн ӕмӕ йын Хуыцау радта иу бон йӕ бар алы дзуарӕн дӕр, ӕмӕ къуыри ӕрцӕуы зӕхмӕ, Мӕ зӕххы фӕлӕуу ӕмӕ кӕсы, чи йӕм куыд кувгъомӕ. Бирӕ фарстатӕ радта Алинӕ, се ппӕтӕн нӕ бон дзуаппдӕттӕн абон не суыдзӕни, чын цӕмӕ фӕлӕууыди къуымы, уыдон, цӕмӕн ӕфсин, цӕмӕн хъуамӕ бабӕтта йӕ сӕрыхъуынтӕ, цӕмӕн дзургӕ цон нӕ кӕна, уыдон тыххӕй ма мӕнӕ ме мбӕлттӕ дӕр зӕгъдзысты, фӕлӕ сӕ иуныхасӕй, уыдон иууылдӕр баст сты тыхы закъонимӕ. Сыгъдӕг тых, мачъизи тых цӕуы. Мӕнӕ саккатӕ иу заман цагътой хӕйрӕг ахӕм таурӕгъи. Мӕ афтӕ зӕгъын сусӕгдам уыди. Мӕ хӕйрӕг ӕрцахстой мӕ йын йӕ сӕрӕй йӕ сӕрыхъуынтӕй фӕлыг кодтой ӕмӕ сӕм афӕдз фӕкуыста. Мӕ сын дон хаста уый. Ӕмӕ иу фӕдыл аздӕхтысты.
Нӕ зоны, зӕй уыдонӕй фехъуыстон.
Чи зоны, чи зоны, зӕй саккаты хӕйрӕг зӕгъгӕ, афтӕ хъусын, йӕ сӕгдзинадыл нӕ дзурын, цӕуыл дзурын, ууыл. Ӕмӕ, дам-иу дон куы иста, уӕд-иу афтӕ доны уылӕнтӕ цыдысты, ӕмӕ-иу бадти-бадти ведрайдзаг дон, дам-иу мбырд кодта бонырдӕг. Иу уылӕн-иу атахтмӕ, дам-иу уый нӕ райста, стӕй, дам-иу цыдӕр заман Къурускӕ фӕтъыста доны мӕ хой систа, мӕ хо цы дон ӕмбырд кодта, уымӕн ӕмӕ дон дӕр алцыдӕр сыгъдӕг нӕу, воздух дӕр сыгъдӕг, уымӕн ӕмӕ дзы алыхуызон тыхтӕ и. Ӕмӕ хо цы алыхуызон тыхтӕй хи бахъахъхъӕныны тыххӕй лӕвӕрд сты, хо цы ӕгъдӕуттӕ, хо цы фӕзилӕнтӕ, цӕмӕй чындз дӕр хъахъхъӕд ӕрцӕуа, цӕйӕм ӕмӕ йе мвзӕр тых ма бацуа, ӕвзӕр цӕстӕнгасӕй мӕ йӕ иса, цалынмӕ не ртӕ чъири скувой, цалынмӕ йӕ хуыз сисой, йодмӕ йӕ хъуамӕ ӕвзӕр цӕст ма бахиза. Мой тыххӕй ӕз мӕ чиныджы фыссын фосы хабӕрттӕмӕ, кӕд искӕй хъӕуӕй, уӕд сӕ-иу бакӕсӕд, фӕлӕ сыл дзурӕн дӕр и, фӕлӕ ӕмткӕй-райсгӕ йыгъуыдон иууылдӕр баст сты мӕнӕ чъириаг ӕхсӕн дӕр, иннӕ хабӕрттӕ дӕр, бирӕ лыстӕг хабӕрттӕ, Ӕрдзон Хуыцауы тых ӕмӕ ма ис ӕндӕрхуызон тыхтӕн алыфарс. Мӕхи уд Хуыцауы тых тыхджындӕр цӕмӕй уа, хьой тыххӕй нын лӕвӕрд уыдысты ӕмӕ сты здӕр лыстӕг фӕзилӕнтӕ. Ӕмӕ уыдон къуххизын нӕ хъӕуы, къахыбын дӕр сӕ кӕнын нӕ хъӕуы, худын дӕр сыл нӕ хъӕуы, фӕлӕ сӕм лӕмбынӕг кӕсын хъӕуы. Ӕмӕ дзы нӕ бон цы у, ныртӕккӕйы царды ма спайда кӕн, уыдонӕй кӕнын хъӕуы пайда. Хъермамӕ зӕгъын хъӕуы бырсӕгау. Хъахъхъӕд цӕуыны хъахъхъӕд у чындз у хъахъхъӕнинаг, цалынмӕ кӕддӕр мах Анатолимӕ ныхас кодтам, уый тыххӕй радиойы цӕмӕн-иу бадти курдуаты, цы-иу куыста, цӕмӕн-иу быдта цыдӕр фындзы кармазантеттӕ ирон адӕммӕ, мӕнӕ сыгъдӕг ирон адӕммӕ чындз ницы хаста диванты йедтӕ нӕ хаста, машинӕтӕ нӕ ласта йӕ фӕдыл, уымӕн ӕмӕ ӕгъгъӕд уыди, сыгъдӕг уыд иу хӕдзарӕй нӕ хӕдзармӕ. Уый уыди зӕд, иу хӕдзарӕй нӕ хӕдзармӕ цыди фарн. Ма уыцы фарн ӕгъгъӕд уыди, йӕхӕдӕг Хуыцауӕй сыгъдӕгӕй-иу куы бацыди уыцы хӕдзармӕ, ӕмӕ йыл афӕдзгай сыгъдӕг кодтой, куырдаты Куырдаты-иу фӕбадти, фыдзы кӕрмӕзӕнты уыдоны дӕр лӕвӕрд уыди тых, цыдӕр рӕсугъд тыхмӕ сӕ йӕ хӕстӕджытӕн байуӕрста, цӕмӕй уарзондзинад уа, кӕрӕдзи йын барой. Ныртӕккӕ та сси афтӕ, ома бирӕ ӕрхӕсса ӕндӕр модон нӕрдӕр ӕгъдӕуттӕ, мулктӕ. Мӕнмӕ мулчы фӕндагыл, ӕз цӕмӕн загътон, мӕнг мулк нӕ сафгӕ кӕны. Хер ирон ӕгъдаумӕ гӕсгӕ суанг хурхӕймӕ нӕ хъуырӕй куы райдайа суанг къахы бынмӕ ӕхгӕд-иу уый тыххӕй уыдысты. Алы мидӕмӕ бадзыхъхъы дӕр ӕмбӕхсынц мӕнӕ сӕ уырыссагау зӕгъӕм призрактӕ. Хуымӕтӕджы цӕст сӕ нӕ уыны. Ӕмӕ хьомӕ гӕсгӕ-иу ирон сылгоймаг суанг йӕ хъуырӕй йӕ къӕхтӕм ӕхгӕд уыди. Ӕртӕккӕ суангмӕ нӕдӕр иу къӕй куы ныкком кӕнай, уӕд мӕ ныхӕм цы дзыхъхъи, Кёуылты Йосы ӕвзӕр призрак бацӕу, мӕнӕ Берс-Басолф телӕзӕгы уырыссагауӕй зӕгъӕм, Хӕхӕмтӕ бацӕу, дӕ буары, дам, ӕнӕзӕгъинӕгтӕ бацыдысты. Ӕмӕ Йосы хабӕрттӕ дӕттынц низтӕ, ӕнамонддзинӕдтӕ, ӕнамонд хабӕрттӕ. Ныр ма нӕм ды, Алинӕ, ахӕм фарста радтай, дыууӕ дзыккуйы, дам, цӕмӕн быдтой? Ӕмӕ дын уӕд дыууӕ цӕсты цӕмӕн и? Сӕрымагъзы дыууӕ пӕлусӕрыйы цӕмӕн и? Уымӕн ӕмӕ Хёсы бинарнӕст мӕнӕрдӕбон кӕй дзырдтой, уый диссаг уыцы бинарнӕст. Гъер ӕз Иогты хабӕрттӕ арф зонын. Мӕ Хёсы Иогты хабӕрттӕм гӕсгӕ буары дыууӕ тыхы цӕуы. Рахиз фарсы тых у бафтауыны тых, галиу фарсы тых та хуыйны ӕппӕрццӕг тых. Ӕмӕ минустӕ ӕмӕ плюстӕ кӕй хонӕм, Хёдон, ӕма дууӕ дзыккуй куспийи сылгоймаг, дууӕ дзыккуйуи диссаг у, уӕд ӕм йӕ галиу фарсыл цӕуы хосы тых, кӕцы хъӕуы ӕнӕниздзинадӕн, йӕ рахиз фарсыл дӕр ӕм цӕуы уыцы тых, дзыккуйы уылты, кӕцы йын дӕтты ӕмвӕз, ӕмвӕз уыцы дыууӕ тыхӕн Мӕ уыцы дыууӕ тыхы ӕмвӕз куы вӕййынц, уӕд бар рынчын нӕ кӕны, йогтӕм гӕсгӕ. Ӕмӕ гъер куы ркӕсӕм азлыстӕг хабӕрттӕ ӕмӕ дӕ сӕргъыхъуынтӕ та пыхцылӕй куы хӕссай, уӕд цыдӕриддӕр уыцы ӕнӕзӕгъинаг тыхтӕ дзыккуты бацӕуынц ӕмӕ алы ӕлгъыст хъуыдытӕ дӕ сӕрыл цӕуынц. Ӕнӕзӕгъинӕгтӕ адӕймаджы ахсынц хъуыдытӕй, хъуыдытӕй. Мхёсы хъуыдытӕ дӕ сӕры куы байдзаг вӕййынц, уӕд дӕ хъуыдытӕ ӕвзӕр митӕ кӕнын кӕндз. Ахӕм хъуыддаг лӕвӕрд уыди, дӕ суангмӕ иу бӕрӕг кодтой, сиахс цавӕр уыдзӕни, ироны гъдау хой уыди, ахӕм хъуыддаг ӕвӕрд ӕмӕ сиахс цавӕр уыдзӕни, ме хуыдтой хӕлын кӕрц, халын кӕрц, халгӕ-халгӕ уой кодта, уырыссагау та хуыйнӕг гордиев узел. Это Куыд фӕзӕгъынц, уырыссагау головоломка узел, ахӕмыл хынцъытӕ ӕмӕ хъуамӕ райхалай кӕнӕ та афталыг кӕнай ӕмӕ Александр Македонский куыд алыг кодта, афтӕ йӕ уыси уоймӕ дзы кардӕй дзы кӕнӕ. Ӕмӕ-иу жер уыцы фосыгъдау дӕр мӕ рӕсугъд ӕгъдау уыди хъазгӕ, худгӕ адджинӕгтимӕ, рӕсугъд ӕгъдӕуттимӕ, хъазтимӕ, кафтимӕ, фӕлӕ иу бӕрӕг ӕрцыди, сӕ сӕгъ цы у, уый. Ӕмӕ ӕртӕккӕ уыдӕттӕ дӕр нал сты. Фӕлӕ мӕ уд афтӕ дӕр ничи зӕгъы, ӕртӕккӕ хӕлын кӕрцытӕ бӕттын байдайӕн, просто сӕ зонын хъӕуы, цӕмӕн уыдысты, уый. Нӕ кафты диссӕгтӕ Куы ркӕсӕм, уыдон бынтон диссаг сты, нӕ фӕндыры цагъды зӕлтӕ дӕр афтӕ сты. Уырыссагау сӕ вариацитӕ хонынц, нӕ фӕндыры цагъды, ӕз мӕгъӕ дӕ фӕндырӕй цӕгъдын. Ӕмӕ махӕн тынгдӕр нӕ цӕгъдтытӕ сты ӕртӕ гӕппы, къӕбӕр-къӕбур. Иосы къӕбӕр-къӕбур фӕндыры ӕртӕ цӕф у. Херӕй куы ацӕгъдай, дзыхӕй дӕр уӕддӕр тӕсӕв у. Асирмӕ, уыцы сирд дӕр тӕ гӕппы у. Хер мын мӕнӕ кӕд мӕ къухыл исчи фӕхӕца мӕнӕ мӕ микрофоныл, уӕд ма равдисдзынӕн ахӕм диссаджы хабар. Ирон адӕм кафгӕйӕ, лӕппу сисы йӕ къух, мӕнӕ афтӕ. Хай цӕй знаг у? Ӕнӕкӕрон тых свасти кӕны иу фарс. Стьо та лӕппу сисы йӕ къух фӕстӕмӕ ногӕй мӕ та ацыздӕм скодта, иннӕ фарсдӕр та рцахста. Мӕхи афтӕмӕй косми космикон энерги мӕнӕ Гитлермӕ свастикӕ кӕй хуыдтай, хуыдтой, Хёдон ӕрбацӕуынц адӕймаджы тыхмӕ. О, чызг та сӕ уӕзданӕй сисы. Уӕзданӕй иу хӕфтӕ сисы, иннӕйӕ бынмӕ. Уый дӕр ӕй ӕвдисы хосы свастикӕйы гъдау, фӕлӕ йӕ уӕздан дӕр ӕй ӕвдисы. Фӕлӕ йӕм лыстӕг куы ркӕсай, уӕд дзы свастикӕйы формутӕрӕтӕ равзардзынӕ сӕрым ӕмӕ носы къухимӕ, сӕрым ӕмӕ носы къухимӕ. Чызг та сӕ афтӕ ӕвдисы. Лӕппу та сӕ ӕрмӕстдӕр къухтӕй равдисы. Фӕлӕ сӕм ӕнӕуи куы ркӕсай, уӕд афтӕ куы скӕны,

Сирын куы ныууагътой ирон адӕм, уый у тынг ӕлгъыст хабар. Сирындзинадӕн йӕ ритмы ис уойбӕрц тых, ма сиргӕ кӕнай, уӕд зӕхх цалцӕфыр кӕнай, уал энергийы цӕуы дӕм ӕмӕ уал гӕппыс кӕныс уӕларвмӕ, уӕларвы энерги ӕмӕ зӕххы энерги, дастӕумӕ ссӕуы. Уӕларвӕй та дӕ сӕрыл цӕуы астӕумӕйы энерги, ӕмӕ зӕххӕй дӕ къӕхтӕм астӕумӕ баиу вӕййы зӕххы энерги, уӕларвӕй кафгӕйӕ уыцы энерги баиу вӕййы дӕ астӕумӕ, ӕмӕ уыцы дыууӕ энергийы ӕмвӕзыс вӕййынц ӕмӕ тых хӕцынц ӕмӕ низ нӕ уадзынц мидӕмӕ. Гъе рдыууӕ фарсы куыннӕ уарзынц рахиз фарс ӕмӕ галиу фарс, гъе рдыууӕ фарсы дӕр уӕларвон тых ӕмӕ зӕххы тых йодон баиувӕййын цы астӕу. Астӕу тынг кадджын у. Ӕнӕуи дӕр ӕртӕ дихы стӕм, дӕ буарӕй куы слӕууай, уӕд дын ӕй ӕз равзардзынӕн афтӕ, ӕртӕ стыр дихы. Астӕуӕй дӕлӕмӕ нӕ къӕхтӕ диафрагмӕ хӕрдӕг адих кодта, астӕуӕй уӕлӕмӕ дӕ гуыр, дӕ гуырӕй уӕлӕмӕ дӕ сӕр. Сӕр? Мӕнӕй афтӕ ӕмӕ ӕртӕ дихы стӕм, лыстӕг хӕйттӕ нал нымайдзыстӕм. Ӕмӕ уыцы ртыгӕйттӕ, мӕ уыцы ртӕ чъиритӕ, мӕ ӕртыгай дзыгъӕттӕ уыдон хуымӕтӕджы лӕвӕрд не сты. Ӕмӕ куы ркӕсӕм йӕ бон ацы диссӕгтӕм, лыстӕг хабӕрттӕм, уӕд хъуамӕ мах ӕрхъуыды кӕнӕм ӕмӕ ма хъуыды кӕнӕм истӕуылты, Кӕд ӕмӕ нын нӕ къӕбиц Стыр Хуыцау байдзаг кодта зонындзинӕдтӕй ӕмӕ сӕ абон чидӕртӕ сӕхицӕн ивазынц ӕмӕ уыцы хъӕццул алырдӕм ивӕзт ӕрцыд ӕмӕ скъуынынц сӕхимӕ гӕбазгай, уӕд хъуамӕ мах уыцы хъӕццул фӕстӕмӕ сног кӕнӕм ӕмӕ йӕ ногӕй ӕрытауӕм, куыд ӕмбӕлы, афтӕ ӕмӕ ӕнӕхъӕн дунетӕн равдисӕм. афтид ирон адӕмӕн ӕнӕхъӕн дунетӕн.
Нӕ равдысты фыццаг хайы Дзуццаты Анатоли дзырдта, бирӕ кувӕндӕттӕм раздӕр сылгоймагӕн кӕй не мбӕлди цӕуын, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы раз сылгоймаг дӕлдӕр ӕвӕрд у, зӕгъгӕ. Уый фӕдыл сӕ хъуыдытӕ загътой Гӕздӕнты Еленӕ ӕмӕ Магкаты Людмилӕ дӕр.
Фосы цӕстӕнгас сылгоймагмӕ равзӕрди мӕнӕ ӕвддӕсӕм, ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусты кӕддӕр Алантӕм ус хабар нӕ уыди. Уымӕ гӕсгӕ фой уой гыццыл рӕдыд хъуыддаг уыцы хъуыддаджы тыххӕй иу хатт Хосты хъоты Зинӕ поэт Аланты ныхасы афтӕ загъта. Цӕмӕ дӕм ӕрбацыдыстут нӕ ныхасмӕ, зӕгъгӕ, ӕз дӕр емӕ уыдтӕн Зинӕйӕн. мӕрдты рухсаг уыд, цы мӕрдты у. Ӕмӕ сын рацыди, нал сӕм фӕлӕуд мӕ афтӕ зӕгъы, цӕмӕн мӕм радтат ацы фарста? Ӕмӕ сымах хӕсты куы уыдыстут, тугкалӕн хӕсты куы уыдыстут, уӕд уын тымбыл хъӕды дзуары быны чи куывта, цӕмӕй аирвӕзат? Лӕгты дзуармӕ уын чи цыди, Ма чи куывта, цӕмӕй уӕ фӕндӕгтӕ рӕсугъддӕр ацӕут, уӕд ирон сылгоймаджы куывд кӕд цыди дзуары бын, ме дзуар иста, уӕд абон куы рбацыдыстут ӕмӕ дзӕбӕхӕй куы цӕрут, уӕд цӕмӕннӕ махӕм цӕстӕй кӕсут? Ӕмӕ уыцы ныхӕстӕ уый уыцы философитӕ нӕ зыдта, рӕстӕджы уыдон нӕма уыдысты, фӕлӕ йӕ куыд сылгоймаг, афтӕ йӕ миддунейӕ ӕмбӕрста ӕцӕгдзинад. Ӕцӕгдзинад та уый мидӕгимӕ мӕ мӕнӕ Нарты кадджытӕй райс. Сатана. Сатанайы фӕлгонц. Бирӕтӕ Сатанайы не мбарынц. Сатанайы мӕнӕ зӕххон цӕстӕй йӕм кӕсынц. Сатана ӕмӕ Нарты адӕммӕ нӕртон цӕстӕй кӕсӕн нӕй. Уыдон мӕнӕ Людмилӕ куыд загъта, ариаг адӕм нӕ уыди, фӕлӕ ис удыхъӕд, йӕ удыхъӕд Хуыцаумӕ ӕмӕ ӕрдзы закъӕттӕм хӕстӕг кӕмӕн лӕууа, хиуый у ариаг, зӕгъы. Афтӕ Нарты адӕм дӕр хастой цыдӕр стыр символикӕмӕ стыр тых, мӕ уыцы тыхтӕй сӕ тӕккӕ тыхджындӕр символикон тых уыди Сатанамӕ. Ӕмӕ йӕ куы зонӕм, иунӕг таурӕгъ дӕр ахӕм нӕй, мӕ Сатанайы зонд дзы кӕм нӕ бахъуыди, Сатанайы фӕзилӕнты кӕм нӕ рацыдысты, цӕмӕн, уымӕн ӕмӕ уым арфӕй лӕвӕрд цӕуы уыцы хъуыды, зӕгъгӕ, сылгоймаджы лыстӕг ӕмбарындзинад чи у, уырыссагау тонкое восприятие мира, афтӕ йӕ удыконд, йӕ структурӕ, афтӕ зӕгъӕм, йӕ уаргъӕд хӕфтарӕзт у ӕмӕ йӕм лӕвӕрд сты хьодон ӕрдз хуыздӕр ӕмбарын, искӕй тынгдӕр ӕмбарын. Нӕлгоймагмӕ лӕвӕрд и тых, мӕнӕ зӕххон тых фылдӕр, сылгоймагмӕ та и зӕрдӕйы тых фылдӕр лӕвӕрд.

цы мбӕлы ахӕм хӕстон сывӕллӕттӕ нӕ гуыры, кӕцытӕ равдисдзысты ӕцӕг ӕгъдау, кӕцытӕ равдисдзысты, уыдзысты хорздзинӕдтыл хӕст. Уый бӕрӕг у наукӕтӕм гӕсгӕ дӕр. Ӕмӕ лыстӕг куы ркӕсӕм Ериасы хабӕрттӕм, уӕд цас нӕ сылгоймӕгтӕ ӕгъдауджындӕр уой, уыйбӕрц не гъдӕуттӕ дӕр ӕмӕ нӕ царды пълан дӕр фӕхуыздӕр уыдзӕни. Гъер куы ркӕсӕм дарддӕр лыстӕг, уӕд мад, мадӕй диссагдӕр ци, мад, дам, куы зӕгъай, уӕд былтӕ кӕрӕдзиуыл ныхӕсынц, фыд куы зӕгъай, уӕд былтӕ кӕрӕдзейы уфарс цӕуынц. Мӕ ё цы лыстӕг, о цы таурӕхъхъытӕ дӕр хуымӕтӕджы не сты. Ӕмӕ сылгоймаг ахӕм диссаджы кадджын уыди, ӕмӕ йын ирон адӕм йойбӕрц кад кӕнынц сылгоймагӕн. Ӕмӕ-иу мӕнӕ сыхаг чызджытӕ хъазтмӕ куы цыдысты, уӕд-иу сӕ сыхаг лӕппуты ракодтой куыд сӕхи мадызӕнӕг ӕфсымӕртӕй афтӕ, ӕмӕ-иу хъазтмӕ-иу ма цыдысты, сыхаг лӕппу ӕмӕ сыхаг чызг кӕрӕдзимӕ кӕдфӕндыдӕр хомӕфсымӕрты цӕстӕй кастысты. Ахӕм диссаджы ирон ӕгъдӕуттӕ уыд ирон адӕммӕ. Абон та ӕргом фӕсивӕдмӕ куы ркӕсай, уӕд сӕм уыцы хабӕрттӕ хӕстӕгдӕр нал цӕуынц. Уымӕн ӕмӕ чызджытӕ сӕхи бӕрц ӕгад, дзаумӕттӕ дарынц, Асламдзаумӕттӕ, гъер дӕхи афтӕ асламы бынаты куы сӕвӕрай, чызгӕй ма диссагдӕр суа. чызджы сӕрбӕрзонддзинад, дам, уый, дам, диссаг уыди. Байрагы ма, дам-иу сылгоймаджы чызджы сӕрбӕрзонд иухуызон хуыдтой. Адӕймаджыгӕн йӕ хабар афтӕ у, сывӕллон цыдӕриддӕр уына йӕ хистӕртӕй, уый фӕзмыны. Мӕ хӕдзары бинонтӕ цыдӕриддӕр кӕной, сывӕллон дӕр афтӕ кӕны. Ӕмӕ кӕдфӕнды дӕр хъуамӕ мах нӕ кӕстӕрты цур нӕхи дарын куы зонӕм, нӕ кӕстӕрты цур, уӕд кӕстӕртӕ дӕр сӕхи афтӕ дардзысты, уый фӕстӕ сӕ кӕстӕрты цур куыд фӕзӕгъынц, рольтӕ ивгӕ цӕуынц. Ӕмӕ нӕ чызджытӕ, хир зӕгъӕм, йӕ гуыбыны рдӕг гомӕй куы рахӕссы, уӕд уымӕй цы зӕгъинаг у? Бынтон бӕгънӕгӕй дӕр рацу, мӕнӕн та суӕлдай у, афтӕ нӕу? Фӕлӕ ды дӕхи гад кӕныс, ды дӕ диссаджы сылгоймаджы роль дӕлӕмӕ ӕппарыс, Сылгоймагӕй кадджындӕр та цы и, адӕмы фӕлтӕр чи дӕтты, адӕмӕн ӕгъдӕуттӕн лӕггад чи кӕны, Хуыцауӕн лӕггад чи кӕны, йӕ къухтӕй ӕртыгай чъиритӕ чи кӕны, уымӕй кадджындӕр хъуамӕ суа нӕлгоймаджы цӕсты дӕр. Уымӕй растдӕр ницы и, мӕ абон ирон хӕдзары къуымӕл ӕмӕ бӕгӕны цы сылгоймаг кӕны, уыцы сылгоймаг ӕцӕг Сатанӕ у, уымӕн ӕцӕг стыр кад кӕнын хъӕуы ӕмӕ йын алы бон дӕр Радиоты ӕмӕ телевизорты арфӕтӕ хъӕуы сылгоймаг кӕдзы йӕ хӕдзары абон дары уыцы бӕгӕнытӕ ӕмӕ къуымӕлтӕ, ӕмӕ йӕ хӕдзары дары хи конд дзул, хи конд чъири, уымӕн мӕ къухы бӕток бацӕуы хыссӕй, ӕмӕ йӕ сывӕллӕттӕ фӕндӕй ӕмӕ фӕнда уӕддӕр йӕм хъусынц мады мӕ фыдмӕ, уымӕн ӕмӕ къухӕй конд дзул хӕры, къухӕй конд чъири хӕры, ӕмӕ уӕд сывӕллон ӕздӕхы фӕстӕмӕ йӕ мадмӕ.
Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, иу ӕмӕ ма нӕ дыууӕ равдысты нӕ бахъӕудзӕн бацӕттӕ кӕнын, цӕмӕй нӕ фыдӕлты ӕгӕрон бынтыл ӕрдзурӕм. Фӕлӕ ӕппӕты сӕйрагдӕр уый у, цӕмӕй мах абон зонӕм, нӕ фыдӕлтӕй нӕм цы хӕзнатӕ, цы гъдӕуттӕ, цы дин, цы взаг баззад, уыдонӕн кӕй хъӕуы сӕ мидис, сӕ ахадындзинад бамбарын ӕмӕ сӕ зӕрдиагӕй хъахъхъӕнын, Хуыцаумӕ ӕмӕ йӕ зӕдтӕм раст кувын, нӕ рагон кӕфтытӕ ӕмӕ цӕгъдтытӕ фӕстӕмӕ раздахын, ирон адӕмы хидар нуаджы домӕнтӕ ӕххӕст кӕнын, уӕздандзинадыл ахуыр кӕнын рӕзгӕ фӕлтӕр, цӕмӕй, цивилизацийы фӕндагыл размӕ тындзгӕйӕ, мах ма фехалӕм нӕ фыдӕлтӕ сыгъзӕрин бындур ӕмӕ ма фесафӕм сӕ удварны ӕрдхӕрӕны ӕвӕрӕнтӕ.